Ӕртындӕсӕм сӕр Алы адӕймаг дӕр уӕд уӕлдӕр хицӕуттӕн коммӕгӕс, уымӕн ӕмӕ, Хуыцауӕй чи нӕу, ахӕм хицауад нӕй. Цы хицауӕдтӕ ис, уыдон Хуыцауы ӕвӕрд сты. Уымӕ гӕсгӕ хицауады ныхмӕлӕууӕг Хуыцауы уагӕвӕрды ныхмӕ цӕуы, ахӕмтӕ сӕхӕдӕг сӕхи фӕкӕндзысты тӕрхоны амӕттаг. Хицӕуттӕй тӕссаг у Хорз хъуыддӕгтӕ чи аразы, уыдонӕн нӕ, фӕлӕ ӕвзӕр хъуыддӕгтӕ чи аразы, уыдонӕн. Фӕнды дӕ хицауадӕй нӕ тӕрсын? Араз хорз хъуыддӕгтӕ, ӕмӕ дӕ раппӕлдзӕн. Уымӕн ӕмӕ хицау Хуыцауы кусӕг у, ӕмӕ дӕ фарнӕн кусы. Кӕд ӕвзӕр митӕ кӕныс, уӕд дзы тӕрс. Цирхъ дзӕгъӕлы нӕ дары, уымӕн ӕмӕ Хуыцауы кусӕг у, ӕмӕ ӕфхӕры ӕвзӕр митӕ чи кӕны, уыдоны. Уӕдӕ коммӕ кӕсын хъӕуы канд ӕфхӕрд баййафыны тасӕй нӕ, фӕлӕ де фсарммӕ гӕсгӕ дӕр. Уымӕ гӕсгӕ сымах фидут хъалон дӕр, уымӕн ӕмӕ хицӕуттӕ сӕ хӕстӕ ӕнувыдӕй кӕй ӕххӕст кӕнынц, уымӕй Хуыцауӕн кусынц. Уӕдӕ кӕмӕн сӕмбӕлы, уый йын дӕттут? Хъалон кӕмӕн ӕмбӕлы, уымӕн хъалон Фиддон кӕмӕн ӕмбӕлы, уымӕн фиддон, нымайын кӕй ӕмбӕлы, уый нымайут. Кад кӕмӕн ӕмбӕлы, уымӕн кӕнут кад. Кӕрӕдзи уарзынӕй дарддӕр макӕмӕй ма цы хӕс дарут, уымӕн ӕмӕ иннӕйы чи уарзы, уый ӕгъдау сӕххӕст кодта. Ма хӕт, ма амар, ма дав. Мӕнгӕвдисӕн ма ныллӕу. Дӕу цы нӕ у, уымӕ ма бабӕл. Уыцы фӕдзӕхстытӕн дӕр ӕмӕ иннӕ фӕдзӕхстытӕн дӕр сӕ мидис мӕнӕ ацы ныхӕсты ис. Уарз хионы, дӕхи куыд уарзыс, афтӕ. Уарзондзинад хионы хъыджы нӕ цӕуы, уӕдӕ чи уарзы, уый ӕгъдау сӕххӕст кодта. Уыимӕ зонут, махӕн ныридӕгӕн кӕй ралӕууыд нӕ фынӕйӕ райхъалы афон, уымӕн ӕмӕ куы баууӕндыдыстӕм, Уӕдӕй нӕм ныр ӕввахсдӕр у ирвӕзындзинад. Ӕхсӕв фӕивгъуыйы, бон та ӕрбахӕстӕг ис. Уӕдӕ ныууадзӕм талынджы хъуыддӕгтӕ ӕмӕ нӕхи сифтонг кӕнӕм рухсы хотыхтӕй. Боны рухсмӕ куыд ӕмбӕлы, афтӕ хӕдӕфсармӕй цӕрӕм. Ма бафтӕм фыднозтыл ӕмӕ ӕнӕуаг митыл, хӕтыныл ӕмӕ ӕлгъаг хъуыддӕгтыл, быцӕутыл ӕмӕ хӕлӕгыл. Хицау Йесо Чырысти ис уӕд уӕ хотых, ӕмӕ уӕ тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕд ма рӕвдауыд, цӕмӕй йын йӕ мондӕгтӕ ма ӕфсадат.